Bu gün Lebapda toýa geldik. Kakajan jigimiziň toýy. Ogul öýlendirilýän toýa geldik. Türkmen toýy nähili geçirilýär? Başyndan soňuna bile seretýäs. Arkamyzda şu wagt gelnejeler ine toýa taýynlyk görýärler, toýuň hyzmaty, toýuň aladalary. Hawa dostlar, bu günki wideomyzda türkmen toýy hakynda. Türkmen toýy nähili edilýär? Biz toýa birnäçe gün öňünden geldik. Türkmen toýunyň nähili amala aşyrylyşyny, Bu günki wideomyzda taýynladyk. Toýuň üç, dört gün öňünden gatlama petir ýapylýan, bişirilýän çäresi bolýar eken. Öýlenýän oglanyň garyndaşlary, goňşulary, gelin-gyzlar üýşüp, bular dürli tagamlary bişirýärler, taýynlaýar we toýuň gyzykly pursatlary şundan başlanýar. Toý boljak öýde toýuň oformleniýasy, bezeg işleri hem amala aşyrylýar. Ýörite aşpez çagyrylyp, aşpez toýda hyzmat etýän adamlar üçin tagamlary bişirýär. Aşpezi gutlap, aşpeziň biline ýalyk daňylýar eken. Toýuň powary Anyş agama, Anyş agana ýörite biline ýalyk daňylýar eken-de. Toýda hemmeleriň nastreniýasy gowy. Her kim ýaş juwanlara bagtly bolmagyny arzuw etýär. Aşpez nahar bişirýär. Tüňçe çaý yzygider gaýnap dur. Muňa bolsa toý çorbasy diýilýär. Täze soýlan et we ulakan gazanda toý çorbasy bişýär. Ýörite däp bolşy ýaly, soýlan goýnuň kelleaýagy gelen myhmanlara dadyrylýar we ilki bilen molla berilýär. Myhmanlar gelmezden öň nahar salynjak tabaklar şeýle taýynlanýar. Etli börek ynha şeýle gowrulýar. Ondan soňam elde geçirilen etden diýýär. Ynha şeýle börek gowrulyp alnyp. Şeýle-ne salnyp alynýar. Onuňam saçaga bezemek üçin saçaga goýýarlar. Bize-de şeýle bişip duran ýerinden alyp iýip bilýäris. Gaty gowy, gaty süýji. Dograma etdim, edin dogralan etdim. Tolýoňyz gutly bolsun. Sag boluň. Hemmämize bile bolsun. Hamyr işlerini etýän daýzalaryň, gelin-gyzlaryň ýanyna girip, olaryň bişiren petirleri, gatlamasy, börek, bişme, çörek, taýynan zatlar bilen tanyşdyk we gelnejeler bilen söhbetdeş bolduk. Salam, gowmysyňyz? Harmanlar, toýlar gutly bolsun! Sag boluň! Hemmämize bile bolsun! Toýuň hyzmatkär gelin-gyzlary şeýle otyrlar. Gapdalymyzda Zöhre gelneje bar. Zöhre gelneje, toýlar gutly bolsun, gowy megerleriňiz! Siz näme bişirip otyňyz, näme taýynlap otyňyz? Billah, ertirden bäri çörek, näme ýagly petir, ola börekler etdik. Ola näme gatlama etdik. Şu gün ana toýuň başlangyjy sadakasy. Ana Gurban inim, Jennet gelin, ana tutup oturan toýuňyz bolsa gutly bolsun. Ana Erna Kakajanam gelni bilen oňat maşgala bolup, sizler şolara görelde bolup oturyň. Köpelip känelip otursynlar. Bizlerem siziň öýüňize diňe toý çakylykda, ýagşy günlerde gatnaşyp oturaly. Ene toýuňyz kän bolsun inim, gelin. Toýuň başlaýan güni bu gün. Hawa. Sadakga şu gün, o soň näle gitýär yza? Soň bolsa Ýigrimi dördünde bizler bolsa ýene nan-petir ediler, çörek, hemme zat bişiriler. A, onsoň ol hem gudalaryňka gidip, gelniň dokuz toýuny toýlarys. Soň ýigrimi bäşinde-de, işalla, hemmeleşip, agzybir bolup, restoran toýunam gutlarys. Ýigrimi bäşinde restoran toýy? Hawa. Soň ertesi günem bolsa ýeňňeni gaýtararys. Onsoň hemme guda-çakylyklary ederis. Hakyky toýuň däp-dessurlary hemmesi ýerine ýetiriler. Dostlar şu toýda şu wideoda biz türkmen toýunyň hemme däp-dessuryny bile görýäs. Ýigrimi bäşinde ähliňizi toýa çagyrýas. Hawa, sag bol. Hemmeňizem toýa geliň. Mhm. Sag boluň. Toýy bile etseň, köpçülik bolup etseň, ana şonda toý toý bolýar. We gatlama petir bişirilen güni toý üçin sadak gedilýär, hudaý ýoly edilýär, er-erkek adamlar aýratyn jaýda oturýar, aýal-gyzlar aýratyn oturýarlar we toý üçin, jansaglyk üçin şeýle sadak gedilýär. Bu gün zat geçdi çäresi, hemmesi şadyýan, şaýynyk görýärler. Türkmen toýunyň däp-dessurlary nähili geçirilýär, ynha, gelnejelerimiz bu gün gürrüň berýärler. Görkezýärler we ählisini bile seretýäs. Toý hakynda bilýän pikirleriňize kommentariýada garaşýas. Toýa bir gün öň galanda gyzyň öýünde gyz weçiri bolýar. Ýa-da oňa zat geçdi diýilýär, dokuz toýun diýilýär ekeni. Zat geçdi güni gelin-gyzlar taýynlanýarlar. Ýurdumyzyň dürli künjeklerinden toýa gelen daýzalar, myhmanlar we olar bilen gürleşip gördük. Ogul öýerilýän toýda Selbi gelnejemiz ýeňňesi bolýar. Selbi gelneje nähili toý bilen bagly duýgularyňyzy aýdyp beriň. Şu gün meniň ýüwürjim ogluny öýlendirip otyr. Bagt toýy bolup otyr. Bagt toýlary gutly bolsun. Janlary sag bolsun. Bagtly oglanlaryň, bagtly gelinleriň biri bolsun. Siz birinji ine şu gün toýda otyrsyňyz-da. Ine daýzalar hem üýşüpdir-de. Bu gün näme çäre? Bu gün näme dabara? Bu gün biziň gelinimiziň öýünde dokuz toýy. Dokuz geçirdigimiz bolýar. Bu gün dokuz geçirilýän toý eken. Nädip taýynlyk nähili? Şu gün ine bizler dokuz Toý üçin gatlama bişirdik, ýagly petir bişirdik. Hawa, bişme bişirdik. Hawa. Şoňa bizler hemmämiz indi agşam gyzyň öýüne saçak alyp barýarys. Hawa, dokguzyny açarys, nesip bolsa. Hawa, dokuz toýlaryny toýlarys aňyrda. Hawa, gyzyň bukjasyny göreris. Şolary bişirmek hökman satyn alanda bolanokmy? Ýok, türkmenimiziň öz däp-dessury, ol biz däp-dessurlarymyzy hökman berjaý ederis, etmeli. Hawa, şondan öz türkmenimiziň öz däp-dessurlaryny. Dostlar, däp-dessur diýýär, hökman özümiz bişirmeli diýýär. Özümiz bişirmeli, hawa.

Ýaşlar bagtly bolsunlar, gelen ýyl gazygynda garrasyn, oduňyz gelip külüňiz bile çyksyn. Allajan, mydama toý bolup dursun, toýy toýy ulaşyp gitsin. Marynyň toýlary bilen şu Lebabyň toýlarynyň arasynda nähili tapawut bar, nähili meňzeşlik bar? Maryň toýy muny ýaly şagalaň bolanok. Ýöne biziň neme düsturlarymyz bulaňky bile deň bolanok. Biziň etýän nemelerimiz. Biziňkide çelpek, bulaňkyda gatlama. Ýöne şagalaň bolsa çärjew birinji ýerde barýar. Waw dostlar biz iň şagalaňly toýlaryň birine gelipdiris. Bärde has. Şagalaň toýlar. Ýokary toýlar. Biri Marydan gelipdir, toýlara ýetipdir. Indi bolsa hemmek bile şadyýan bolup oturarys. Garyndaşlar bu gün Halaşdan, Mardan, Lebapdan ähli ýerden gelip duşupdyrlar, bir-birine duşanyna begenýärler. Gaty şeýle bir toýuň atmosferasy bar. Hakykatdan hem e, bir naharyň başynda tans edip ýöne ýaňky şatlyk paýlaşýarlar-da. Ona toýlaryňyz gutly bolsun. Gatlama petir, ähli zat bişirilipdir, taýynlanypdyrlar. Indi agşamky zat geçdi dabarasyna garaşýarlar. Bu gün gelniň öýüne gidilýär-de, Ýaňky zat geçirilýär. Owaň adamlar gaty aktiw, hiç kim kameradan çekinenok. Gelne beriljek serpaýlary alyp, gelnejeler, daýzalar şu şekilde gelniň öýüne gitýärler. Elbetde gyz weçire gelniň öýüne barylanda, maşynlar hatar bolup, kejebe şeklinde barylýar. Gelniň öýünde bolýan gyz weçire, öýlenýän oglan baranok. Onuň garyndaşlary barýar eken. Adaty däp bolşy ýaly, guda tarap, gaýyn tarap. Salamlaşýarlar, tans edýärler, saçagyň başyna geçip iýip-içýärler we gelniň öýünde kiçiräk toý bilen garşy alýarlar. Dokuz toýa gelende şeýle gelin we ýene üç sany gyz üstüne ýalyk tapyp, ýapyp gizlenip oturýar eken we gaýynenesi içinden haýsy özüniň gelindigini saýlap bilmeli. Ýüzi görnenok. Arkamyzda şu wagt Dört sany gyz oty we şolaryň biri alynmaly gelinimiz. Häzir gaýynene saýlap bilmeli haýsydygyny. Gelin gaýynenesi üçin şeýleräk bir surpriz taýynlaýar eken. Birnäçe gyzlar ýalyga bürenip oturýar we gaýynenesi gelnini tapyp bilmeli. Bu toýda gaýyny ýalňyşman aljak gelnini saýlap tapyp bildi. Gyz weçrede şeýle toý palaw demlenýär, toý çorbasy edilýär. Murad aga powar şeýle toýuň çorbasyny bişiripdir. Murad aga gowy ýagdaýlar, toýlar gutly bolsun. Gaty ullakan neme gazanda çorba bişiripsiňizda. Hawa. Näme çorba bu? A bu bu çorba şu asma çorba diýeni bul indi.

Toýy dabarany dowam etýär. Bu düwünçekde gelne beriljek sowgatlar, matalar, serpaýlar, gyzyl we şuňa meňzeş zatlar getirilen we bu sowgatlar köpçüligiň öňünde toýa gelen myhmanlara tanyşdyrylýar, görkezilýär, hatda haýsy garyndaşlaryna haýsy matany, haýsy ýaglygy dakynyp gitjekdigine çenli aýdylýar. Gelsene hany ytylla hala, öyterinde açılan lala, hey, öyterinde açılan lala. Gelin salam beripdi, gardaşlaryň atlaryny aýtýar we her e, gardaşa şeýle salam berýär, olaryň e, minnetdarlygyny bildirip, pul gutdurýarlar we dürli sowgatlar berýärler. Düwünçek tanyşdyrma işleri bolandan soň, Bu ýagdaýa ähli toýa gatnaşýan myhmanlar uly üns bilen, örän gyzyklanyp tomaşa etýärler. Soňra bolsa täze gelin boljak gyzymyz gelýär-de, gaýnyna we myhmanlara salam berýär. Täze gelne gyzyllary dakylýar. Gaýnyna, gaýynatasyna, daýzasyna, gyzyň ejesine mata atýarlar, ýaglyk atýarlar. Yzygiderli dürli serpaýlar berilýär we gelin öýüne gelen myhmanlara, ýoldaşynyň garyndaşlaryna salam berýär. Kime salam berse, olar gelne minnetdarlyk bildirip, gymmatbahaly sowgat berýärler, pul berýärler, salamyny kabul etýärler. Basar şu wagt ýanymyzda täşli nabat bar, täşli nabat öýlenýän oglanyň.

Ejeme, atama wepaly gelin bolsun. Öz öýümize getirişimizden hem has gyzykly boldy. Bu ýerde bularyň däbinde gaty kän salam berilýär eken. Biziň üçin şol has gyzykly boldy. Dogrymy aýtsam. Käşe wagt sen aýtsaň, meň ýerim alaýmasyn diýdiň-de, o näme diýmek manyda? Haýsy manyda meň ýerim alaýmasyn diýýär? Indi men çykmaly gyzydy, olam indi gelýär ömürlik ejemiň gyzy bolýar. Hem geldik, hem gyzy bolýardy. Şonuň üçin men çykam, soň meniň ýerime gyzym diýersikä diýende. Bazar hem gysganýar hem begenýär diýme. Hem gowy görýän hem. Awa, täze gelin täze ýene toý gutly bolsun täşe. gün toý güni. Toýa bezenip, beslenip, gyzlarymyzyň ählisi bu gün kejebä gatnaşjak we gelin almana gidip barýas. Gyzlar, biz bu gün nirä geldik? Toýa! Toý nirde gyzlar? Sakarda! Bu gün toý güni. Hemmeler şadyýan, hemmeler örän owadan, bezenen-beslenen, toýa taýynlyk görýärler. Toý güni irden oglan-gyz salona gitýär, bezenýärler, kejebe maşyn bezelýär we oglan tarapdan ähli garyndaşlar üýşüp, kejebe bolup, gelni almak üçin, gyzyň öýüne gidilýär. Ýaşlar tans edip toýa gatnaşýar. Daýzalar, gelin-gyzlar toýuň däp-dessuryny berjaý etýärler. Örän owadan bezenen awtomobiliň daşynda hemmeler gelip surata düşýärler. Örän şadyýan-şatlykly, şowhunly ýagdaýda gelin almak üçin ähli garyndaşlar ýigit bilen gelniň öýüne tarap ýola düşýärler. Gelin almana gara troýka diýilýärdi, aýdym-saz we gelnanja münüp, gelniň öýüne gitýär, gelni alýar. Gelnanja gitmek üçin şeýle maşynlar bezelip, toýdan ýalyk daňylýar. Kejebe gatnaşýan awtomobillere ýalyk dakylýar. we kejebe bolup gelniň öýüne gaýdylýar. Gelniň öýünde aýdym-saz bilen oglany we onuň garyndaşlaryny garşy alýarlar. Bu örän şatlykly pursat, hemmeler begenýär, hemmeler tans edýär. Gelin düşende gyzlaryň arasynda sen. Öýlenýän ýigit gelniň ýanyna gelýär, gelni ýoldaşyna salam berýär we oglan gyýza gül berýär. Soňra mata tutup öleň aýdylýar. Şeýle däp-dessurlar her obada, her etrapda öz ýerine görä üýtgäp biler, öleň aýdyp bolandan soň, hemmeler Amin aýtýarlar we gaýyny gelniniň boýnuna ýalyk atýar. Gyzyň goşlaryny alyp çykanda, däp bolşy ýaly, gysdyr-gysdyr ýere gelýär we her kime oglan tarapdan gelen garyndaşlar ýüreginden joşan pul gysdyrýarlar we gyzyň goşlaryny satyn alýarlar. Her kim gyzyň bir zadyny aldy, menem Gyzyň oglan jigisi awtoulagyň öňüne çykyp, awtoulagy saklaýar we oňa-da sowgat berip, pul berip, awtoulagy ondan aýyrmaýar. Soňra gelni alyp çykandan soň, gelin tarapdan iň ýaşuly, sylanýan ýaşuly ýa-da kakasy, Ýaş çatynjalara pata berýär we gelni alyp, oglanyň öýüne tarap ýola düşülýär. Toýuň iň aktiw agzalary, nagt toý etýän oglanyň garyndaşlary gaty, gaty aktiw hyzmat etýärler we toý alyp barýarlar. Gelin oglanyň öýüne gelende, ýoluň üstünde ot ýakyp, oduň daşyndan üç gezek aýlap, soňra öýüne salynýar. Tans edip, şatlyk-şowhun bilen gelin öýe getirilýär. Gelni öýe getirdim, hemmekim dokup, tans etýär, hemmekim gaty şadyýan. Gelin getirmek örän bagtly, örän şeýle ýatdan çykmajak duýgularyň birisi. Häzir içeri salyp, ýörite däp-dessur Gelin öýe getirilenden soň dürli däp-dessurlar başlaýar. Ilki bilen öýlenýän oglanyň garry enesi gelini kabul etýär. Gelin garry enesine salam berýär. Garrynesi gelne sowgat berýär we mundan öňki gelen gelin öz ýerini bermän oturýar we öňki gelne sowgat berip, onuň ýerini boşadyp bermegi haýyş edilýär. Öňki gelin özüne gerekli sowgatlary alansoň, öz ýerini boşadyp täze gelne berýär. Täze gelin ýerine geçende, elbetde, oňa dyz-taýak berilýär. Diýsaýa bol sowgat gaýynatasy gaýynenesy tarapyndan. Hem ýeriň bilen mal mülküm seňki otur gelin. Diýsaýany alandan soň täze gelin ýerine oturýar. Ilki bilen täze gelniň öňüne oglanjyk we gyzjagazlar goýulýar. Bu bolsa ogly gyzy bolsun köpelsin diýen manyda. Oglanjyk gyzjagazlara pul berlip alynýar we soňra täze gelniň eli saryýag we una basdyrylýar. Soňra bolsa ýörite gaýnadylan ýumurtgalar gelniň öňünden togalanyp gaýdar ýaly däp edilýär. Bu däbiň sebäbini bilýän bolsaňyz kommentariýada ýazyň. Däpler edilip bolnandan soň omyn edilýär. Öýlenýän oglanyň garry enesi we ejesi bilen gürleşdik, täze gelni getirip ýürek joşgunlaryny biz bile paýlaşdy. Täze gelinem getirdik. Gelnimiziňem aýagy düşümli bolsun, köpelip-käýrelip otursylar Allajan, uzagyna begensinler. Daýyjan Allajan oglum bagtly bolsun şöýle aýtdyma şöýle bir uly duýgylary başdan geçirin ýedinji asmanda uçup ýörün iki üç günden bäri şu gudalarymyň gapysyndan baryp hoş söz alalyn bäri hudaýjan Allajan sag aman şu gelni öýümiň törüne geçireýin diýip her kime her ojaga şular ýaly bagtly pursatlar arzuw edin. Ähli ýaş oglanlar gyzlar üýşüp kejebe bolup Şäheriň içinde aýlanyp surata düşýärler. Ýolda toýuň kejebesine gatnaşyp awtoulag sürende seresaply sürmegi maslahat berýäs. We kafä baryp bir sagatdan gowrak tans etýärler. Ähli ýaşlar üýşüp kafä gelýärler. We bu ýerde wals tansy, döwrebap tanslar, küştdepdi tanslary edilip, Tort iýlip we süýjülik suwlaryny içýärler. Kafede tort iýende ýaş juwanlar ýakynlaryna tort iýdirýärler we bize-de tort iýdirdiler. Kafeden soň ýaş juwanlar fotostudiýa gidip surata düşýärler we fotostudiýadan soň agşam restoranda toý başlaýar. Toýda joş bilen bezelen saçaklar, uzakdan-ýakyndan gelen myhmanlar, doganlar, gardaşlar, dostlar, ýarlar, klasdaşlar, kursdaşlar, ähli toý myhmanlary, owadan bezelen, ýürek joşgunlary, şadyýan, toýa gatnaşýarlar. Elbetde, ýaş juwanlaryň toýuny gutlap, gutlag sözleri aýdylýar, sowgatlary berilýär, tans edilýär we surata düşülýär. Biz hem toýa gatnaşyp, surata düşdük, wideo düşdük, tans etdik. Toýda ýaşjuwanlary gutlap söz sözlän adamlar öýlenýän oglunyň ejesine we durmuşa çykýan gyzyň ejesine sowgatlary, matalary berýärler. Göräýmäge toýuň dowamynda juda köp matalar, materiallar berilýän ýaly, ýöne ähli toýuň şatlygy, şagalaňy, ähli garyndaşlaryň üýşüp-jemlenip toý etmesi, bir-biri bilen şatlygy paýlanmasy, duýgularyny paýlaşmasy, ählisi bul bir-birine berýän sowgatlarynda jemlenen bolmagy megerem.

Halk aýdym gursa diňläň ol tüýsüne bir taş atýan gelneje bize ylham edýär. Toýuň ertesi gün unos bişirilýär we börek iýilýär. Gelin tarapdan börek bişirip getirýärler, oglunyň öýünde unos bişirýärler. Bu naharlaryň näme üçin edilýändigini bilýän bolsaňyz bize kommentariýada ýazyň. Gelniň öýünden gelen pilmenden iýdik we täze bişirilen toý unosyndan iýdik. Soňra bolsa täze gelin daşa çykyp, ähli täze garyndaşlaryna salam berýär we salam beren wagty garyndaşlary gelne sowgat berýärler, pul berýärler. Bize-de täze gelin salam berdi. Bizem gelni sowgatsyz goýmadyk. Bize şu wagt gelin salam berýär. Gelniň salamyny almana geldik. Irden toý gurmak gelin salam berýär diýip. Üç ýyl hem olar salam berýär. Görünmejegem salam berýär. Aleýkum salam. Sag boluň, sag boluň. Gelne ber gelne. Gelne ber. Sene salam üçinem sowgat jazýarys. Türkmen toýlaryny halaýan bolsaňyz wideomyza laýk goýup wideony paýlaşmagy unutmaň. Siziň türkmen toýlary bilen bagly bilýän däpleriňiz bar bolsa bize kommentariýada ýazyň. Şeýle däp-dessurlarymyzy taýynlap siz bile paýlaşmakda bize goldaw beren Parahat markasyna minnetdarlyk bildirýäs. Indiki wideolarymyzda görüşýänçäk, toýlar toýa ulaşsyn! Sag boluň!